Фынддӕсӕмсӕр Уӕд Иерусалиммӕ Йесомӕ ӕрцыдысты фарисейтӕ ӕмӕ динамонджытӕ ӕмӕ йын загътой: «Дӕ ахуыргӕнинӕгтӕ цӕмӕн халынц фыдӕлты ӕгъдау? Сӕ къухтӕ не хсынц, афтӕмӕй хӕрынц!» Йесо сын дзуапп радта: Ӕмӕ сымах та уӕ хигъдауы сӕраппонд цӕмӕн халут Хуыцауы фӕдзӕхст? Уымӕн ӕмӕ Хуыцау загъта: «Нымай дӕ фыд ӕмӕ дӕ мады, ӕмӕ йӕ фыды кӕнӕ йӕ мады фхӕрӕг амӕлӕд. Сымах та дзурут: Йӕ фыдӕн кӕнӕ йӕ мадӕн афтӕ чи зӕгъа, мӕнӕй цы хъуамӕ айстаис, уый мын Хуыцауӕн лӕвар у, зӕгъгӕ, уыцы адӕймаджы йӕ фыды кӕнӕ йӕ мады нымайыны сӕр нал хъӕуы. Афтӕмӕй Хуыцауы ныхас баивтат уӕхи ӕгъдауӕй. Цӕстмӕ хъустӕ, сымах тыххӕй Исай пехуымпар хорз загъта: Ацы адӕм мын кад кӕнынц дзыхӕй, сӕ зӕрдӕ та дард уымӕнӕй. Дзӕгъӕлы мӕм кувынц, цӕуыл ахуыр кӕнынц, уыдон адӕймаджы ӕрхъуыдыгонд ӕгъдӕуттӕ сты. Йесо басидт адӕммӕ ӕмӕ сын загъта: Байхъусут ӕмӕ бамбарут, Дзыхмӕ цы цӕуы, уый нӕ чъизи кӕны адӕймаджы, фӕлӕ дзыхӕй цы рацӕуы, уый йӕ кӕны чъизи. Уӕд ӕм ӕрбацыдысты йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ ӕмӕ йын загътой: Дӕ ныхӕстӕ фарисейтӕн кӕй фӕхъыг сты, уый зоныс? Йесо сын дзуапп радта: Мӕ уӕларвон Фыд кӕй нӕ ныссагъта, уыцы зайӕгой рӕдывд ӕрцӕудзӕн ӕд уидӕгтӕ. Ныууадзут сӕ, уыдон куырмыты куырм фӕтӕгтӕ сты. Ӕмӕ куырм-куырмы куы хона, уӕд сӕ дыууӕ дӕр ныххаудзысты уӕрмы. Уӕдӕм Петр бахатыд. Бамбарын нын кӕн ацы фӕсномыг ныхас. Йесо загъта. Ау, сымах дӕр ныр дӕр ма афтӕ не мбаргӕ стут? Ӕви ӕнӕ зонут, дзыхмӕ цыдӕриддӕр бацӕуы, уый гуыбынмӕ кӕй ныфт, стӕй йеддӕмӕ кӕй рацӕуы? Дзыхӕй цы рацӕуы, уый та зӕрдӕйӕ рацӕуы, ӕмӕ уый чъизи кӕны адӕймаджы. Уымӕн ӕмӕ зӕрдӕйӕ рацӕуынц фыдвӕндтӕ, марын, хӕтын, давын, мӕнгӕвдисӕн лӕууын, хахуыр. Ӕппӕт уыдӕттӕ чъизи кӕнынц адӕймаджы, ӕнӕхсад къухтӕй хӕрын та йӕ нӕ кӕны чъизи.
Йесо араст уырдыгӕй ӕмӕ рцыд Тир ӕмӕ Сидоны зӕхмӕ. Рацыд ӕм уырдыгон хананаг сылгоймаг ӕмӕ хъӕр кодта: «Батӕригъӕд мын кӕн Хицау Давиды фырт! Мӕ чызг хӕйрӕджджын у мӕ удхар кӕны!» Фӕлӕ йын Йесо иу ныхасӕй дӕр дзуапп нӕ лӕвӕрдта. Уӕд ӕм бацыдысты йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ ӕмӕ йӕм ӕрхатыдысты.
«Байхъусӕм, ӕмӕ ацӕуа, науӕд нӕ фӕдыл бафтыд ӕмӕ хъӕр кӕны». Йесо дзуапп радта. «Ӕз ӕрмӕстдӕр Израилы адӕммӕ сӕфт фыстӕм ӕрвыстӕн». Фӕлӕ йӕм сылгоймаг бацыд, ӕрзоныгыл йӕ разы ӕмӕ загъта. Хицау, баххуыс мын кӕн! Йесо йын дзуапп радта. Хорз нӕу сывӕллӕтты къӕбӕр райсын ӕмӕ йӕ куитӕн аппарын.
Сылгоймаг загъта. О, Хицау, фӕлӕ куитӕ дӕр, сӕ хицӕутты фынгӕй цы муртӕ рхауы, уыдон фӕхӕрынц. Уӕд ын Йесо дзуапп радта. Хорз ус, стыр у дӕ уырнындзинад. Сӕххӕст уӕд дӕ фӕндон. Ӕмӕ йӕ чызг уайтӕккӕ сдзӕбӕх. Йесо араст уырдыгӕй, ӕрцыди Галилейы денджызмӕ, ссыди хохмӕ ӕмӕ уым ӕрбадти. Ӕрбацыд ӕм дзӕвгар адӕм къуылыхтимӕ, куырмытимӕ, цӕнкуылтимӕ ӕгомыгтимӕ ӕмӕ бирӕ ӕндӕр рынчынтимӕ. Ӕрӕвӕрдтой сӕ Йесойы къӕхты цур, ӕмӕ сӕ Уый сдзӕбӕх кодта. Адӕм куы федтой ӕгомыгты дзургӕйӕ, цӕнкуылты ӕнӕнизӕй, къуылыхты цӕугӕйӕ ӕмӕ куырмыты сӕ цӕстӕй ракӕсгӕйӕ, уӕд дисы бафтыдысты ӕмӕ кад кодтой Израилы Хуыцауӕн. Йесо басидт йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм ӕмӕ сын загъта: «Тӕригъӕд кӕнын ацы адӕмӕн. Ныр ӕртӕ боны дӕргъы мемӕ сты ӕмӕ цы бахӕрой, уый сӕм нӕй. Ӕххормагӕй цы ауадзон, уый та мӕ нӕ фӕнды. Науӕд баст айдзысты фӕндагыл». Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ йын загътой: «Утӕппӕт адӕм бафсӕдыны фаг дзултӕ ам, ӕдзӕрӕг ран куыд самал кӕнӕм?» Йесо сӕ бафарста, Цал дзулы уӕм ис?
Уыдон ын загътой, Авд, стӕй ма цалдӕр гыццыл кӕсаджы. Уӕд Йесо адӕмы ӕрбадын кодта зӕххыл, райста авд цуды ӕмӕ кӕсӕгтӕ, арфӕ ракодта, асаста сӕ ӕмӕ сӕ радта йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм. Ахуыргӕнинӕгтӕ та сӕ байуӕрстой адӕмӕн, се ппӕт дӕр бахордтой ӕмӕ бафсӕстысты. Ӕмӕ ма цы уӕлдӕйттӕ баззад, уыдонӕй байдзаг авд чыргъӕды. Хӕргӕ чи кодта, уыдон та сылгоймӕгтӕ ӕмӕ сывӕллӕтты нӕ нымайгӕ уыдысты цыппар мин лӕджы. Уӕд Йесо ауагъта адӕмы, бахызт бӕлӕгъмӕ ӕмӕ ӕрцыди Магдалӕйы зӕхмӕ.